Taj Mahal hi kum zali hma lama siam engineering a master piece pakhat vawiin thleng a nghet taka la ding a ni. A technology an en hian scientist te pawhin vawiin thleng hian hetiang building hi siam thei a ni angem tih an inzawt fo a ni. Han en mai pawha a attractive ang ai hian a engineering hi a la attractive zawk a ni. Hei vang hi ni mahna vawiin thleng hian khawvela seven wonders te zingah an la chhiar a ni. He video ah hian a engineering ropui tak mai hi luhchilh kan tum dawn a ni. Agra hmuna Yamuna luipui kam sirah ding a ni. A awmna lai tur pawh hi technical taka thutlukna an siam a ni. Islamic architecture kan en chuan a tlangpuiin a lai takah an awmtir thin a. Mahse, Taj Mahal hi a satellite image kan en chuan a huan laiah ni loin hmar lampang lai takah a awm a ni. A nih chuan Islamic architecture ho thil tih sual palh nge nia, engineering ropui lutuk zawk. Satellite image hi tlem a sang leh deuh atanga kan en chuan chutah pawh chuan perfect symmetry kan hmu thei a ni. Taj Mahal ep chiahah hian. Amah ang chiah chiah huan pakhat, a hming Mehtabag Garden a awm a ni. A pian phung leh len zawng pawh a inang chiah chiah a ni. Vawiinah hian modern engineering atangin Yamuna lui pawh kha a huan nen hian Taj Mahal an saknaah hian an lo huap tel tir a ni. Chu mi tehfung atang chuan Taj Mahal chu huan lai takah lo awm ta a ni. Chuan Taj Mahal hi Mehtabag Garden atanga kan en chuan helai atang pawh hian mawi tak maiin a lang a. Hei bakah lui atanga kan en ve leh thung chuan Taj Mahal thla hi mawi takin lui ah chuan a lang thei a ni. Engineer te khan Taj Mahal chu khawi lam pang atangin nge engtiang zawngin nge a lan dawn tih kha an lo ngaihtuah lawk vek a ni. A inngahna lungphum hi an nghet tha mai mai khawp a, lir nghingah leh tui lian ah pawh ruahpui vanawn pawh rawn sur se nghet takin a ding thei a ni. Taj Mahal foundation hi military leh civil engineering atanga lak a ni a, chhe thei lo tluk a ni. Luipui kama foundation nghet lutuk din hi thil harsa leh hau tak lutuk mai a ni a. Pakhatnaah chuan tui khan lei hi a la ral zel a, pahnihnah chuan lui tuina ken pel lei chhia te hian a foundation khan ti chhe thei a ni. Tichuan engineer te chuan lui tui avanga nghet lo tial tial ni loin nghet tial tial zawk tur foundation chu siam an rilruk ta a. Tichuan engineer te chuan lei nghet leh tlo lei tak an laih chhuah hma chu lai turin chona hmasa ber chu an hmachhawn ta a. Tun ang laiah building an sak hmaah beam nghet tak an siam ang hian. Chutiang chiah chuan Taj Mahal sakna atan bim nghet tak phumna tur an lai ta ni. Lei tak nghet leh tlo chhah tak an laih chhuah hma chu an lai ta zel a. Mitar sawmhnih vela thu kan laih hnuah chuan an duang lei tak chhah lutuk mai chu an laih chhuak ta a. Kum sangkhat zaruk sawmthum leh pahnih ah Taj Mahal an sak tan khan khati lai khan cement A la awm lo a, engineer te khan motor chi khat an mamawh a, tlo bawk si, tui nen pawha chhe thei lo nghet taka ding thei tur. Chutiang lai chuan an motor duh chu lime a ni mai a, chu chu chi nei kan tih hi a ni. Vawiin thleng pawh hian mi tam takin cement aiah chi nei hi an la thlang fo a ni. A hmasa ber chuan a bialin khur an siam a. Tichuan thingin a chhuat a phah tur pile an siam a, a laiah chuan kan hmu ang hian thing tum an dah a ni. Chuan a sirah lung te reuh te te an hnawh khat bawk a, chumi rual chuan chinai pawh an hnawh bawk a, chutiang chiah chuan thing a siam pile dang an dah leh a, chinai leh lungin an hnawh khat leh a, rawra aia lian deuh hlek lung a ni. Chutiang chiah chuan khur tam tak lai khuarin foundation nghet lutuk an siam chhuak a ni, Taj Mahal thut hmun tur atan. Ekhai a, hei enge awmzia? tih ang foundation hi lo siam ta ila, reilo te ah Taj Mahal chu tluchhe mai dawn a ni. Tuna kan sawi ang chiah khan ti ta se, a tluchhe dawn tih kha engineer ten an lo hre lawk vek tawh. Mughal lal Shah Jahan a engineer te chinai hman kha electro microscope hmanga an han en chuan a result chuan mak ti hlawh hle mai. An limestone hman ah khan bu leh huit te, thlai leh hnim hnah them te an hmu a ni. Chungah chuan a tlangpuiin chini, kala mirch, atra, thei leh. Thingkung hnai ten hmu ni, resins an tih tuna kan hmuh ang hian thingkung atanga a hnai lo chhuak thin ang kha. Chung zawng zawng chu chinai nen chawhpawlhin ban khurah chuan rawra nen an chawhpawlh a, tuna kan hmuh ang hian an chhungkhat ta ni. Hetiang hian ban khur za tel teh meuh chu an siam a, waterproof structure nghet lutuk an siam chhuak a ni. He laiah hian thil pakhat pawimawh deuh mai chu, ban khurah hian thing kha a main component pakhat a nih chu. Chuan luitui avangin kiltinah tui a tling reng a, chuan he tui hian boruak lut turin a veng a ni. Ban khur chhunga thing te hi tuin a chiah huh reng thin a ni, chuan thing te hian boruak an hmuh loh chuan a nghet loin a chhe thei lo a ni. Tichuan, Taj Mahal Foundation chu Yamuna lui avangin a tlo tial tial zawk a ni. Mahse, tunlai engineer te tana chona lian tak mai chu Yamuna lui hi a kang tial tial a ni. Chumi avang chuan thingte chu lo ro tial tial ang a, a foundation-ah harsatna a thlen thei dawn a ni. Hetah hian a foundation vengtu tur hi an dah ve bawk a. Yamuna lui pui kam sir velah a lengin i tei kual vel a nih chuan tuna kan sawi ang tui chhun chhuah hi i hmu thei ang. Lei tla hek tur vengtu tur atana an siam a ni. Heng ban tui chhun chhuah ti mai ang a thing rawn lawr te hi brick hmangin an chilh khawm leh a. Shaft pakhat atanga shaft dang connect la in structure nalh tak an siam a ni. Chutiang chuan a vai mai hian an thlun zawm fai vek a ni. Taj Mahal rih zawng hi ton sang hnih leh zanga thleng a ni a, per square meter ah ton sawmhnih panga zel pressure a pe a ni. Chunga rihnate chu sem darh turin. Hetiang structure hi an siam ta, a tui chhun chhuah chin hi support turin chi neiin an tuam leh a. Hetiang chiah hian foundation dang pakhat hemi lo support tur hian an siam kual leh vek a ni. Hetiang hian Taj Mahal foundation chu nghet takin an lo siam ta a ni. Brick in layer pakhat an siam leh a, chumi chungah chuan Taj Mahal base tak tak tur chu an siam ta a ni. Meter sarih vel a sangin. Heta tang hian a Taj Mahal tak chu an sa chho tan ta a ni. Engineering lama thil hmuh chhuah ropui tak chu. Engtin nge engineer te chuan a foundation an siam dana chu an lo hriat theih tih zawhna i nei mai thei a, an zulai chhuak em ni? Ni lo ve, chutiang chu ni hauh lo. He foundation hre tur hian geographical investigation an nei a, chutah chuan georadar device a awm a, lei hnuaiah pulse a thun thin a ni. Pulse engzah ange a rawn dan kir, a rawn reflect tih khan en thin. Chu mi hmang chuan lei chhung awm dan kha an zuk hre thin a ni. Taj Mahal hi mitar sawmsarih leh pathum a sang a ni a, perfect symmetrical building a ni. A awmzia chu a khawi zawng pawn en ila a inang vek a ni. Interesting deuh mai chu Taj Mahal hi thla atangin emaw centimeter hnih leka hla atang pawhin en la, perfect symmetrical vekin i hmuang. A main building hi perfect cube a ni a, kil tinah mitar sawmnga leh pariat vekin a inphar a ni. Taj Mahal ah hian illusion a tam lutuk a ni. Chuta pawimawh deuh pakhat chu a chhip bial hi a ni. A diameter chu eighteen meter a ni a. Pawn atangai en chuan a san zawng hi meter sawmsarih leh pathum a ni a. Mahse a chhung atangai en chuan a chhuat leh a dome-a hi meter sawmthum leh panga chiah sang a ni. Pawn atangai en chuan a dome hi meter sawmthum leh pariat laina san bel a ni. Hei hi a chhan chu double dome structure an hman vang a ni. Taj Mahal sak nan hian kum sawm pariat chian hmang a ni. Chutih laiin tunlai modern science ngaihdana chuan hetiang siam tur hian kum za aia rei pawh a ngai mai thei an ti. Mahse hmanlai engineer te khan a construction hi ti chak turin double dome design hi an hmang a ni. A chhungril dome kha mitar sawmthum leh panga sanga an siam a, chu chu a pawnlam dome dana base a ni. A pawnlam dome kha mitar sawmthum leh pariat a sang a ni. A pawn lam dawm chu chak tak an sak theihna an cylindrical shape in an siam phawt a, chu mi hnua uluk takin a dawm chu an siam leh ta a ni. Inner dawm leh a chhung lam dawm chu kar an ti awl a, chu chuan insulator ang in hna thawk a, chu chuan Taj Mahal lai lum lutuk tur chu veng a ni. A chhung lam dawm an tih hniamna chhan pakhat leh chu an tawng ri te kha a khawk loh nan a ni. Thuleng vak lar zet mai pakhat leh chu Taj Mahal hi white marble vek a siam a ni an ti a. Mahse, chutiang chu ni aw zawng lo. A building pumpui hi brick a siam a ni. A chhan chu rang taka an sak zawh theih nan a ni. A pawn lamah inches riat atanga inches sawm a chhah marble in an tuam zawk a ni. Pawn lam atang chuan Taj Mahal dome hi perfect symmetrical angin i hmuang a. He dome hi hmun hniah kan then darh chuan A vei lampang chu a ding lampang aiin tlemin a lian a ni. Chutianga'n siamna chhan chu kan hre lo na a. Mahse, Modern Science chuan hei hi mihringte tih dik loh palh ni an ngai a ni. Taj Mahal-a white marble an hman a hi. Rajasthan-a Makarana khu atanga an lak a ni. Dolomite a siam helai marble hi khawvel pumah lar a ni. He marble that em emna chu eng nena interact a inchawhpawlh tha thei lutuk hi a ni. Hemi avangin Taj Mahal hi khaw en lai chuan a rawng pawh A hun a milin a danglam thei a ni. Mahse heng marble te hi hnai tak atanga kan en chuan design hran hran an nei a ni. Chuan he design hi rawng colour hmanga siam a ni lo. Gemstone an hmang a ni marble chhungah khan. Hetiang design siam tur hian marble karah khan awl an siam a, chuan mortar hmangin lung chu an bel ta thin a ni. Taj Mahal-a heng lung mawi te hi an han chhui chian meuh chuan chung zinga tlem te bak chu India ramah an hmu lo a ni. A bak chu khawvel hmun hran Afghanistan, Africa leh Iran atangte an lak a ni. Mahse, Taj Mahal marble te hi tunah chuan a hma ang kha a ni tawh lo. A bul vela factory leh motor pollution te vangin marble chu eng zo vek tawh a ni. Mahse, Archaeological Survey of India-in a enkawl tha em em a. A khat tawkin an tifai reng bawk. Tichuan a tifai tur pawhin Asian technology tha tak an hmang thin a ni. Multani lei an hmang thin a ni. Microscopic level an research hnuah chuan Multani lei chhungah hian potassium, sodium, calcium leh aluminium molecules a awm a ni. Tun ang laia toxins te hi tha takin a absorb theih a ni. Chuan original purity kha a restore leh thin a ni. Chuvangin a bikin tunlai thangthar te, hmelthat nana pawisa khawh ral thin te khan Multani lei hian hmang thei a nih chu. Kum zali chhung Taj Mahal nalh taka lo awmtir thei tu chu keini te chu kum engzah nge kan nih? Taj Mahal main cube structure hi kan en chuan octagonal shape a siam a nia, chu chu Hasbi's design pawh an ti thin a ni. Chuan thil pawimawh deuh pakhat chu Taj Mahal chhungah hian he Hasbi's design hi kil tinah hmuh tur a awm. A central design pawh chutiang deuh chiah siam chu a ni, octagonal shape in a awm a, a vaiin chamber pariat a awm a ni. Hemi bakah a Taj Mahal chung hi kan phawh chuan. A kil tinah chuan octagonal shape in room a awm a ni. Chuan a room tinah chuan kawngkhar pariat a awm vek bawk a ni. Taj Mahal a main entrance a luhna kawngka pui ber chu Iwan an ti a. Hemi hnungah pawhin room pakhat a awm a, chutei luh veleh chuan gate pathum i hmu thei a. A gate pakhat chuan central chamber a pawh a, chutah chuan Shahjahana leh Mumtaz-i thlan lem a awm a ni. A sirah chuan gate pahnih te an awm. A kil lehlam lehlamah octagonal room chu pawh ve ve a ni. Heng room te pawh hi central chamber nen chuan a inzawm a. Divan hnunga room nen pawh chuan a inzawm bawk a ni. Hasbis design hi Islamic culture nen inzawmna nei niin an sawi a. Chuan archaeological engineers te chuan. An sawi dan chuan Kurana hmun thianghlim ah khan kawngkhar pariat a awm a, chumi ang chuan Taj Mahal hi an design a ni an ti. Hetiang chiah hian Taj Mahal garden pawh hi an design an ti a ni. Taj Mahal an sak dan pattern ang chiah hian a garden ah pawh hmuh tur a awm a, Charbagh garden an ti thin a ni. Lui pali leh huan pali a awm a ni. A huan tin te hi hmun li a inthen leh vek bawk a ni. Taj Mahal hma lampang kawngka atanga lutin a main chamber ah i va luh phei chuan Shah Jahan leh Mumtaz Mahal te thlan chu i va hmu thei ang. Mahse hei hi an thlan lem a ni. A chhungah chuan engmah a awm lo. Hei hi a design atan chauh a siam a ni. High level texture-in a siam a ni a, three D animated video pawhin siam dawn ila a lo berah thlali thlanga vel a ngai dawn a ni. He video siam zo tur hian an thlan tak tak zawk a chu hemi hnuaiah hian chamber dang pakhat a awm leh a, chumi chhungah chuan an dan in a kawngka pui atanga luh chiah khan hetiang hian a hnuai chhukna tur a awm a. A hnuaiah hian an thlan tak tak chu a awm a, mahse mipui te kal phal lo a ni. Taj Mahal chungchanga an thil hriat sual lian deuh mai pakhat leh chu a hnuaiah room sawmhnih leh pahnih awm an tia vawiin chui han luh chhuah lawh lo ang hmiang. Mahse, thlalak tak tak hi hmuh tur a awm lo a, han zawn ngial pawhin hmuh tur vang hle a ni. Archaeological Survey of India engineer pakhat interview na atangin leh a thlalak share atang te in ngaihruatna in a awm ang thei tur berin he video hi siam a ni. A takah chuan a danglam deuh mai thei. A hnuai kawngka hawnga i lut a nih chuan a chhungah chuan gate dang pakhat a lo awm leng a. He gate hian room sawmhnih leh pahnih ah chuan a hruai thleng ang che. I luh rual rual in chung room te chu i hmu nghal thei ang. A nihna tak ah chuan heng hi room a ni lo a, marbles pawn hmang lo bawk a ni. Chambers te reuh te te a awm a, chung te chu a in zawm vek bawk a ni. Chuan hetiang hian tunnels a awm a, heng ho awm chhan ber chu. Taj Mahal rihna te kha symmetric takin an sem dar a ni. A chhan dang leh pakhat chu ventilation an provide a ni. Taj Mahal hi luipui kam sir a ding a nih vangin humidity tui huh tam dawn tih chu chiang sa reng a, chu chuan building hi a ti awng rawp thei a ni. Heng tunnel atang hian boruak chu awlsam takin a kal kual thei a, chu chuan humidity leh temperature kha a control a ni. Heng room te hi an siam chhan chu eng dang vang ni loin Taj Mahal innghahna peng pakhat mai a ni. A kil sir li ah hian minar pali a awm a, chu pawh chuan optical illusion a siam leh bawk a ni. Chu chuan Taj Mahal chu building lianpui angin a lantir a ni. Heng minar te hi pawn lamah tlemin a eu chhuak deuh a, hei hi a chhan chu. Chhiat rupna lo thlen palhin lir nghing emaw, tui lian emaw lo thleng ta se, Taj Mahal lama tluk loh nan a ni. Pawn lama tlu tura siam a ni. Heng Minar-ah te hian spiral laih lawn a awm a, chumi hmang chuan a chungah han lawn thei a ni. Taj Mahal hi a lanna dang pakhat atangin i lo thlir leh ila. Hei hi Taj Mahal luh pheihna gate pui a ni a, i luh rual rualin cinema ena parda rawn hlim chho riai riai ang deuhin. Taj Mahal chu i mit hma an rawn hawng riai riai angin i hmu ang. Charbagh Garden an tih ah chuan i thleng ang a, mitar za a thui a ni. Chumi zawh ah chuan sandstone hmangin a chhuat phai hmu ang. Chumi chhuat phah chungah chuan a sir leh lamah darga i hmu ang. Darga chu mi thianghlim te thlan tihna a ni. A sir leh lamah erawh guest house an siam a, a hun laia khual tha te thlenna tur an siam ni awm tak a ni. Chumi zawhah chuan a main building innghahna base a ni a, chumi chungah chuan he Taj Mahal mawi tak mai khawvelin seven wonders of the world a tih chu a awm a ni. Kum tin hian khawvela mi nuai sawm sarih velin an tlawh anga chhut a ni. Khawvela mite hmuh leh fan chak pakhat a la ni reng a ni. He Taj Mahal engineering ropui tak mai hi ngaihnawm i lo tih ve ngei ka beisei.